ndiri kunetsekana nechinhu chiri kuitika panapa kuti iko matsimbidzira varume the early church pachitochenge ndo language yanga iriko mazuva acho iwayo the word sabbath was not foreign vanhu vaitosangana nezuva rechi resabata mm. vachichengeta vachichengeta sabata but uh, I, I, I, i don't know most christians today mm-hmm. kuri ngochengetwa sunday um, recent introductions dzemafriday and all that ngatimbobatsiranai kuti iko why seiko zviri kuitika saka sabata vanhu vabva vatadza kuriona here I, I, I, I, i don't know um, kuti iko zvakanyatsomira sei ipapapo mm -hmm. maybe pasta mbiriri tibatirei ti ipapapo tiende ti, ti kuti iko i, uh, how did it gradually change Vachi, to see what we are seeing now tikubvunza kwamaita mm -hmm. tikatarisa zvedi nyika inenge yese mm -hmm. inoita sokubvumirana kuti musi wekunamata musi wechinyi wesondo mm -hmm. e, eh, ndo panoungana vazhinji mm -hmm. vazhinji havatoni neidea mm -hmm. vanongori nepfungwa ke yekuti a ah, ndo musi wakamuka jesu mm -hmm. but kuti vanyatsoti papi pacho paakazoti zvandamuka chirangarirai zuva iri mm -hmm. anoti a ah, hazvipo hazvo but munhu wese anozviziva mm -hmm. you know zvine zvingonzi munhu wese ndo vhesi racho mm -hmm. munhu wese anozviziva mm -hmm. you know and so on so nyaya yeku, yeku, yekushifta kwevatendi kubva pakunamata nesabata mm -hmm. kuenda pakunoti vazhinji vaungane nesondo mm -hmm. haina hwaro hwatinokwanisa kuwana vhesi mukati meshoko ramwari mm -hmm. but chinhu chakaitika gradually over a long period of time in the early church after the bible had already closed mm -hmm. zvichitangira pakuti pakaita e, makakatanwa anga akawanda pakati pemajudha nemakristu mm -hmm. Ah, nedzimwe hovhiyo dzaiitika mm -hmm. and then kochiitika hondo dzaiitika pakati pevajudha nerome mm -hmm. then pochiitika kusachengetwa kwesabata kwakanaka mm -hmm mm. kwaiitwa nemajuda mm-hmm. kwakaita kuti vamwe vanhu vaore mwoyo saka mm. toti ichocho one chechitwo kukweshana kwemakristu nemajuda mm. two chechitatu kukweshana kwemajuda mm. nerome nehurumende mm -hmm. semuenzaniso pana acts chapter 18 mm -hmm. bhaibheri rinotaura panapa mm -hmm. rinoti iro

saka majudha mm. vaitova nehondo dzawo nerome nerome eh. kusvikira eh, ndozvakaita kuti pazoitike the uh, revolt mm -hmm. ya ad 67 to ad 70 mm -hmm. yakazoita kuti jerusalem riparadzwe mm -hmm. nana titus mm -hmm. ndo yakaparadzwa nekuda kwehondo mm -hmm. nanhasi majudha vanorowa hondo zveku vanhu mhm. vehondo mm -hmm. hadzina kutanga nhasi hondo idzi mm -hmm. saka vaita hondo idzo dzidzi vakaita muna ad 70 ikaperera mm. pamasada mm -hmm. maiona kaiwo eh, at the edge of the judean desert mm. overlooking the dead sea in the jordan valley mm -hmm. apo yakatinenga mm. masada yange iri desert palace yaherod the great mm -hmm. ndope yakaperera hondo ya ad 70 mm -hmm. jerusalemu richiparadzwa mhm. ndokubva vati eh, eh, vagara vagara mhm. ndokubva vazoita the bakochba revolt mm, around 135 ad mhm. vaita futi chimwe chimurenga chechipiri against rome ipapo ndopawakakuyiwa mhm. vachibva vanzi nerome hatichadi kuona mujudha mujerusaremu mhm. hatichadi kuonazve chinonzi chijudha anything chinotirangaridza nezvechijudha hachichapractiswe murome hachichapractiswe mujerusaremu ah, muri kubabata mhm. saka makristu manje mm. nekuda kuzvidistenza mm. kuti vasarohwe nezvibhakera ne, ne, ne, ne, mm. zviri kukandwa nerome mm -hmm. vakachiti a ah, isu rega tichizvisudurutsa mm -hmm. pane zvimbokoma zviri kukandwa panapa mm -hmm. so ndo patinozoona isusu justin matter around 150 ad mm -hmm. justin matter achitaura its a few years mm -hmm. after the bar kochiba revolt had been quelled by rome mhm. ndo mm -hmm. patinozoona about 20 years or so after the bar kochiba revolt vana justin matter vakutaura kuti a ah, isu zvedu taakusangana kuti tinamate nemusi wakamuka jesu mm -hmm muri kuvabata mm. about 150 ad mm. ndopaakutanga nyaya iyoyi mm. ichibva yafamba yafamba vakwazotendeuka mukomana ainzi constantine mm. mukomana anonzi constantine ndopane muzongozongo wekutanga kwesangano rinonzi roman catholic mm. hakuna munhu akaita more for the establishment advancement and empowerment of Roman Catholicism than uh, Constantine the Great. Mm, Constantine. Yes. Eh? Mm. Hakuna mm. munhu akaita more mm. uh, for, than Constantine. Mm -hmm. And so nama, and all these churches, for example, if you go to the Holy Land to Israel and you go to Turkey, you go to all these churches panonzi mm. apa ndo pakazvarwa Jesu apa ndo paakaita sei apa dzese dzakavakwa namai vaConstantine. Mhm. maenda pamount of transfiguration all those churches ukaenda painzi akashandura chingwa kuita wine pese pakaiswa machurches namai nahelena mai vaconstantine mhm. are you getting that mhm. yeah, those churches are there today hatisitaura zvinhu zvakaitika kuti kwaiva nemache aripo nanhasi akavakwa namai vaconstantine the great saka iye constantine ndiye the first roman emperor to embrace christianity all right

mm. it's a history text book rinongowanika muzvikoro mm. okay anobva rataura panapa papeji 193 mm. yobva yati eh, among other things constantine also declared sunday a public holiday a day of rest for the service of god mm -hmm. as the result of, the, of its favored position in the empire

and a church mm -hmm. muno muzimbabwe titori neambassador wevatican because okay. vatican the, this church is not just a church like other churches it's mm -hmm. actually a kingdom mm -hmm. it's zviri kubva pana constantine up mm -hmm ndopazviri kubva mm. zvikanzi chimwe chezvinhu zvaakaitawo mm. ndiye akaita declaration muna 321 mm. yekuti sunday richiva zuva rekunamata mm. remakristu mm-hmm. asi zvichibatanidza futi ma vaisa vanga vasingatendi chikristu mm -hmm. nekuti ranga riri zuva ravakanga vagara vachinamata zuva mm -hmm. iri zuva ritori mudenga iri mm -hmm. muri kupabata mm -hmm. saka akaita it was a move of a stroke of political genius mm -hmm. yekuti ava vari kutiza kuti vasafananidzwa namajudha mm -hmm. vakuti saka isusu ngatichiungana hedu pazuva rakamuka jesu mm -hmm. avawo vagara vachinamata zuva mm -hmm. vese ndovanongoti aconstantine ndiye manje mm -hmm. and so politically it was a wise move mm -hmm. but spiritually it was a disaster mm -hmm. muri kupabata mm -hmm. so lastly eh, aita izvozvo hazvina mm. kuperera ipapo mm -hmm. pakachizoita the council eh, the council of laodicea mm -hmm. ndo yakabva yazoisa the final nail

council iyoyo ndo yakaita this declaration mm -hmm. okay rega ndisvike pairi uh, this is canon 29 of that council in mm -hmm. other mm-hmm. words minute number 29 of that council mm -hmm. yakabva yaisa declaration i think this one ndo yakabva yava the final

of um, laodicea mm -hmm iyi ndo yakawa the final saka nekuti vanhu havana kuda kuti vadzingwe muchechi mm -hmm. kana kuti vadzingwe vanhu vakaita kawa vekutanga pamwe vaingoti a isusu tongo asi mumwoyo mangu ndoziva kuti ndiri kuchengeta sabata but with subsequent generations mm -hmm. the sabbath was then eclipsed almost total eclipsed until eventually it was recovered by the seventh day baptists

muchaona kuti eh, pataura about that power which opposes god mm. changing times and laws and of all god's commandments 10 commandments a law that has time is the sabbath mm -hmm. Mm -hmm. and muchaona kuti satan maitiro ake manje when the devil goes to church anoita aron paakaumba chimhuru mm. haana kuti a ah, chiuyai chimhuru chai chaita huyai munamate chimhuru mm. zvanzi ndiye mwari wenyu akaburitsai muijipita nice. ndoinonzi syncretism mm -hmm. icho chimhuru ichi ndiye mwari wenyu iyeyu akatokuburitsai kuijipita mm. because magara munonamata mwari akakuburitsai kuijipita mm. ndiyeyu manjo mm-hmm. muri kuona jeroboam mm-hmm. the son of nebat mm. akabva aita zvimhuru zvacho zviri two one padan one pabethel padan ndakapasvika the foundation yepakanga pakaiswa chimhuru chacho ichiripo mm-hmm. foundation yacho yakaiswa najeroboam ichiripo izvozvo zvandiri kutaura izvi ndo panotangira the river jordan Snow painomelta kumount Hermon yoerera nepasi inonobuda chitubu chacho chinobudira paDan. Mhm. Nzvimbo yakanaka zvekuti. Mhm. Ndo panotangira River Jordan ipapa. Mhm. Ndo paakaisa chimhuru. Ende akati zvimhuru izvi ndiye mwari wenyu akakuburitsai kuEgipita. Iye Jeroboam ndiye futi wekubva ashandura the festival yaitwa in the seventh month mhm. zvikanzi mm -hmm. akazviita nemusoro wake mm -hmm. tiri pana first kings chapter 12 mm -hmm. kutaura kwandiri kuita uku first kings chapter 12 mm -hmm. ndo pane nyaya iyo nechapter 13 ndo pane nyaya iyoyo saka zvatiri kuona ndezvekuti iri zuva iri razouya naconstantine chimhuru ichi ichi chimhuru ichi rega ndikuisirei pachena vanhu vamwari mm-hmm. ichi chimhuru ichi mm-hmm. ichi mhm. zvauchaita neinformation iyoyo mhm. handingazivi mhm. asi chandaingakumbira ndechekuti dai mwari vatibatsira vatova mwoyo yedu nerudo rwakristu tizive kuti kune vanhu vakatonamata kusvikira israeri yaparadzwa mwari vakati iyi ndiri kuita yekudzura the ten tribes dzaitungamirirwa najeroboamu mwari vakati ava handisi kuendesa kuexile vachidzoka ava ndiri kuita vekudzura nemidzi

yatinoona mm. zvakare yapana constantine mm -hmm. saka haisi nyaya yekuti hanzi iyi chechi iri nani pane iyi mm -hmm. aa ah, mm -mm. forget about mazita emachechi mm -hmm. ngatingotsvaka mwari tiitirewo nyasha mm -hmm. tigowana kuponeswa mm -hmm. mwari ngaatibetsere atiitire zvakanaka saka ndinofunga kutiko nhasi zvabuda pachena Jesu achiroverwa pamuchinjikwa, chechi yakasara ichichengeta sabata. Maapostles achisvika vakangoenderera mberi nesabata. But zvinhu pazvaishanduka kunze kuchishanduka mamiriro and politically and religiously zvichishanduka kudaro The Sabbath was then buried because of political ambitions dzakanga dzine maempara mazuva acho iwayo another day was introduced kune chimhuru chakavakwa ndobva paiswa zuva anditi muri kuona and nanhasi kune vanomiririra chimhuru ichi nesimba ravo rose iye neukasha kana uchida kuvatambudza mukati meupenyu hwavo bata chimhuru ichochi vanochimiririra sekunge chine vhesi mukati mebhaibheri but bhaibheri riri pachena riri kuisa pachena remember the sabbath